Boa noite, boa noite. Tá me tem fermo, me sa blessings in Jesus name. Uh, mané bos nan sa, me bin ta anunciar ku e aña aki me ta bai focus mas den videos. Um, me ta haciendo sa ki bou de obediencia, manera Señor a, a bin ta instruí mi. Sa awe me ke eindelijk compartir ku bos nan parte de mi devocional. Sa awe mi a haya E ayera Colosensenan, mi ta bisa ta e boki di Colosenses scuchando, scuchando, mi bisa tin basta profundidad. Pero loke cu a impacta mi e dianan aki a laga mi medita, manera tur esnan cu sa, of awo kico bo ta scuchando, medita den e Bijbel ta manera un bestia cu ta hercau, manera cabrito, carne'e, baca. Pues kico nan ta haci? Nan ta come e yerbea. Urag bai sinta den rustig and debari sa ke bek kowe anto saka e e nutrishonnan for di e kuminda, des e e yerba di e kasa ei. Meskos ku nos, ora nos bai den e Palabra, e punto ta pa nos por meditá den e Palabra. Beibel ta bisa, Esun ku ta meditá di dia i anochi den e palabra, ta manera un manera un mata plantá banda un korida di awa, ku su blachinan no ta marchitá, pero ta duna su frutan den su temporada. Entonces, den kualkier temporada ku lo bo pasa, bo blachinan ta bai ta bèrdè bèrdè si bo meditá den e palabra. P'esei ta hopi bon pa tene na kuenta. Kiko bo ta laga permití den moment? Amen. Dus, bayendo djis lihé lihé den e palabra, dus e ta den un Colosensenan, dus Colosensenan capítulo uno, sorry, versículo binti kuater ta bisa asina aki, Awor mi ta regosihá den mi sufrimentunan pa boso kousa, i den mi karni mi ta hasi mi parti pa kousa di su kurpa. Kua ta e, iglesia? dor di hende lokual ta falta den e aflikshon di Kristu. Pasobra bia esaki no ta un mensahe komun, e no ta un mensahe ku bo ta skucha semper. Semper anto hende ta papia di e parti mas positivo, e parti mas, bo sa, bunita, ku bo sa bo lo bai prosperá. Pero aflikshon ta skiná nan. Pablo ta papia di regosihá. Wow! Rejoice, rejoice, goza un biaha mas den sufrimentu nan. Dus ni un, nan. El a hasi asta multiple. Dus pa bosotronan por komprendé e mensahe aki a touch mi. Pasobra den nos bida, òf den mi bida, en tur laga ku a bini, mi bida mi a pasa dor di diferente. Sufrimentu, diferente aflikshon. E hopi biaha e ta yega na e punto ku bo ta bisa pa esaki ku ya basta, mi ta kla pa tira e tuaya, mi ta kla pa baha e fochi krus aki, dus baha fochi krus no. Bueno, e Beibel ta bisa esun ku ke tambe disipel, Hesus ta bisa esaki, lo mester karga mi krus. Dus, promé ta nenga bo mes. Kohe bo krus tur dia i si ke ta yega un momento ku bo bo krus ta bira demasiado pisá. I e motibu pakiko ta bira pisá ta pasobra e ora ei ta un indikashon ku bo ta bezig riba bo mes. Anto e palabra aki den e kaso aki a duna mi un aliento. Pasobra mi ta wak Pablo ta papia di un otro perspektiva. Esei ta wak sufrimentu i aflikshon for di full un otro bista. Nos tenki Yeshua danki Spiritu Santu pa esaki. I esaki a kambia totalmente mi perspektiva. I kiko esei ta hasi? Ora bo perspektiva kambia, bo aktitut ta kambia. Ya bo no ta keda tristu, ya bo no ta keda frustrá, bo no ta keda desapuntá, bo no ta keda duel, keda biba den e emoshonan aki, sino bo ta bo sa djis movi bai dilanti i bo ta komprondé tambe. bu ku sufrimentu ta nesesario. I e ta bisa ki nan, Mi ta regosihá, pasobra mi ta mi ta asta yena. Loke ta falta den e aflikshon di Kristu. Entonces, si ey nos ta tin un aflikshon, i sa ku bo aflikshon tin propósito, i lo mas bunita ta ku e tin un dia di expire. Bo mester sa. In Jesus name, love you guys. Bo mester sa tambe den fèm. Love you guys.